mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau a tshi kha ḓi vha madekwana avhuḓi kha belran news hu tevhela news weekly quarter reports na mpho felicia mudau Sa nga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o ṱoḓulusa mafhungo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe hune ra vha ri tshi khou lavhelesa Musina Makhado Collins Tshavhani khathihi na Thulamela hune kha ri thome ngo lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa vho Avhapfani Eric Mudalamo vha miṅwaha ya fuṱhanu iṋa ndi vhane vho ḓi vhonadza phanḓa khothe khulwane ya Ṱhohoyanḓou yo Dzulaho Waterval nga ha Musumbulowo wa vhege yo fhelaho. Ri tshi lavhelesa hafhuloni muhumbulelwa ndi vhane vha khou hweswa mulandu wa u vhulaya mufumakadzi wavho Vho Funanani Phesheti Mbedzi vha miṅwaha ya fuiṋa mbili nga u tou vha thuntsha phanḓa ha gokho ḽa vhathu musi vha kerekeni nga ṅwedzi wa Lambamai wa hani wo fhiraho. Zwino ri tshi lavhelesa hoyu mulandu, muhumbulelwa Vho Eric a vha fune mundala muvhanḓa nga bili ya zwigidi zwa fumbili. Mulandu wo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa vhufumiraru lara gidi mbili fumbili ṱhanu. Kha ri pfe zwinzhi nga muraḓo wa muṱa o bvisela khagala zwi tevhelaho. Ee riṋe vha ha muṱa wa Mbedzi Funanani houḽa we a thuntshiwa nga munna wawe kerekeni makonde a kerekeni ṋamusi khothe yo vha yo dzhena hafha fha Waterval o fhiwa date muhumbulelwa o fhiwa date ri kho to vhuya vhege i ḓaho nga dzi thirteen dza November khothe i ḓo vha i khou ya phanḓa. Riṋe vha muṱa ri kho pfha uri zwa zwino zwi khwiṋe ngauri ri kho vhona hu na hu na way forward uri zwi khou ya gai zwi a ri fha vho Mbilu dzi a kona u rula vho ri ḓivha uri u khou gwevhiwa u ḓo Ri bvela phanḓa na u lavhelesa muṅwe mulandu une wa vha mulandu muhulwane vhukuma. Ndi mulandu wa muhumbulelwa Vho Livhuwani Maḓadzhe vhane vha ḓivhiwa nga dzina ḽa Ramiswaswo ḽa SABC Livhu vho ḓivhonadza phanḓa khothe khulwane ya Ṱhohoyanḓou yo dzula Waterval nga Musumbulowo wa vhege yo fhiraho. Vho Maḓadzhe vha khou hweswa mulandu wa u vhulaha mufumakadzi wavho Vho Lindelani Nongovhela. Zwi tshee zwo ralo muhaṱuli Vho Ṱhogomelani Tshidada Ndi vhane vho ḓibvisa kha tsingo iyo nga ḽa malo Shundunthule ḽa uno ṅwaha. Zwino zwo iteaho khothe nga Musumbuluwo wa vhege yo fhelaho ndi zwa uri Murena Vho Ṱhogomelani Tshidada vho dovha hafhu u vhuya kha milandu mivhili ine muhumbulelwa u khou hweswa yone milandu ya vhufhura ine o no ḓi tenda khayo. Muhaṱuli vho sumbedzisa uri mulandu wa u thoma na wa vhuvhili a i tshimbilelani na iḽa miṅwe milandu ya wa vhuraru na wa vhuṋa na wa vhuṱanu u na a khou hweswa wone wa u vhulaya mufumakadzi wawe lindelani ṋangovhela vho dovha hafhu vha sumbisa uri vhone vho dzhia tsheo ya uri heyi milandu yoṱhe i ḓo senga nga ḓuvha ḽithihi fhedziha nga murahu musi muhumbulelwa o no tenda mulandu wa u thoma na wovhili wo vhufhura vho ḓo tshentsha tsheo iyo hune milandu iyo i ḓo fhandekanyiwa. Muhaṱuli vho sumbedza uri vha khou tea u ita khaṱhulo kha iyo iṅwe milandu mivhili ya vhufhura ine muhumbulelwa o no i tenda. Zwa zwino nga kha apuḽikhesheni yo ṋetshedzwaho nga muimeleli wa muhumbulelwa, Vho Advocate Khulisano Gota, sa izwi vho vho sumbedza uri vha ḓo vha siho vhegeni yo fhiraho, zwi khou tou sumbedza zwa uri vha khou yo bvela phanḓa nga musumbulowo. wa ḽa vho fumi lara gidimbili fumbili ṱhanu hune vha ḓo vha tshi khou ḓo ṋea khaṱulo kana u khunyeledza na milandu i ḽa miṅwe mivhili ya vhufhura ine muhumbulelwa o no i ṋetshedza muhaṱuli vho ṱhogomela tshidada vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho